Ok dus bunochi bon bini na mi video vlog number tres awor ta nochi sigur mi ta richi esun dia ta druk hopi kos hasi no tin tempo pa nos por a graba algu e topiko di awe. Ta balor, balor di material dikon mas skohe e topiko balor di material pasobra ku durante e dia awe mi a mira diferente kosanan ka pasa anto mi ta mira kon hendenan ta menospresiá e material òf e. e opheto ku nan tin òf tambe e lanos bisa e balor di e di e emoshon tras di e opheto lanos bisa lo kon un ehèmpel ami komo mi mes den mi bida mi a lanta semper ta balorá tur loke ku mi tin dikon pasobra ku naturalmente mi mama no tabata e un de mayornan di mas riku den Antias no muri papia pero mi mama a traha duru ta trahando duru y a sor pa a duna mi tur e cosnan basico di bida por ehempel mi a haya di come mi a haya di bisti mi por a bai school mi ta tin sapatonan mi pia mi ta tin mi no por no tin mester di a cana pia abao Bueno den manera Otene ta bisa, aunke ku mi tabata kana pia bou si, pero mi mama sòru semper pa el a kumpli kosnan pa Radami. Awor, e diferensha entre ami ku diferente hopi hóben ta, mi mama a kumpra kosnan ku e ta por afòrt, kosnan ku su sa ku ta por afòrt pa mi, anto ami a kambio a balorá tur lokual ku mi a haña. Mi duna un ehèmpel. E temporada ku mi tabata mas chikitu ku mi mama ta kuma paña pa mi mi tabata e ta bin kas ku ta bai Curaçao bin bek ku paña nan di bazar dies euro jeans dies euro kets di binti euro florin e tempu en Anto mi tabata bisti nan. Pero mi ta mira ku hopi mucha hobendia ta manera ora bo kumpra algu pa nan bisti òf pa nan pone na nan kurpa bo ta bisa nò mi ta bisti esei. Anto ku ta mi ta mira muchanan ku ta bin eksigí por ehèmpel Nike shtr. Kosnan karu no e paña nan karu mi no ta mira e balor pasobra ku e ta karu pero. Bo a bisti el e bo a sali, por ehèmpel, whatever, bo a muhé el e kibra. Anto, asina bo a pèrdí shen florin. E echo ku bo no ta give a damn ta pone mi duda ku bo sa kiko ta balor di shen, òf bo sa kiko ta balor di material, òf bo sa kiko ta balor di emoshon tras di lokal ku nan a hasi. Ami ta apresiá mil un biaha tur lokal ku mi mama a trese pa mi, pasobra ta esei nan mi a haña pa bisti, ta esei nan mi a haña kome. N pasa un momento ku mi no a kana pia abou, N pasa un momento ku mi a kana ku jeans kibrá, altans ku mi mes a kibr'el, pero mi pasa un momento ku mi no ta tin paña na mi kurpa, ku nan por di papia, un hende por bisa no pero bo sa e hóben aki no tin balor, no, mi ta mira ku aki na Hulanda mes por ehèmpel mi mira awe un mucha di kuater aña a grita, yora, sapatia, pasobra e ke Presisamente e koe hunga ku kosta shenshi treinta i sinku euro. M'a para wak e. Anto e mama di, Nò, awoki nò, mas gratu. Anto despues m'a mira kon e muchá aki a para sapatia ku su mayor, pa e haña presisamente e opheto ei òf dos e e. Cu e hunga ey cu mi no a mira no te cu e hunga tampoco a ta pone mi pensa cu mas sene ta mi lo no ta pensa mesun cos cu mi of algo asi ne ya mi ta comprende cu tin ora si bo mes por afort bo mes por afort por inkomen bo ta busca algo di balor pa bo pero mi ta kere cu hopi hende ta pensa robes door di exigi y a diskutí komo prioridat ku algu di balor mester bini pa nan, anto si e kibra nan no ta wòri ku ne mes. Pa mi splika mi mes un tiki mas mihó, mi kimen imaginá bo un mama ta kumpra un kèts di shinchi treinta i sinku euro pa un mucha pisti, e mucha aki no sa e balor, no sa kiko e mama mes lo hasi pa e la saka esei. Dos, e mucha mes tampoco no a tene cuenta cu e obheto cu el a haña tin balor. El a hunga cune dos dia, despues di dos dia tin un kibra den dje of tin un corta den dje, ta ta exigi un nobo pasobra esaki ta kibra. Unda, unda nos a bai robes caminda cu ora cu nos ta duna un obheto nos no a mustra e importancia di e balor di e obheto. Mi tin gana di sa como esnan ta pensa di esaki, anto ya, pone comment abou, nos ta papia mas tanto di dje. Mi ke sa mi ta bai duna mas video di e parti aki, pasobra mi ta hende importante cu hopi hende no ta realisa eigenlijk cu tur cos tin balor. Anto, nan nos bisa, si bo no pone e balor Su tras, e hóben òf esun ku hañ'é tampoko no sa kita balor, anto e a kambio tampoko no por sigui balorá algu ku nunka no a sinti su balor p'e. Anto asina si bo no tin balor pa algu e e mundu ta keda draia, e mundu ta keda anto despues ya tur hende ta kere ku kosnan ta bini fásil kaminda kosnan no ta bini fásil. Mi ke tene di bo sa, mi ke skucha, mi ke lesa, anto nos a sigui papia ta kende dje.